Ũngĩkorwo nĩ ũramakirio nĩ ndeto cia Makenzi na Ezekiel, nĩ ma ndũkĩrĩ waigua cia ithe wao, Jim Jones. James Warren kana Jim Jones Aaciarirũo mwaka wa 1931 kũrĩa Crete icagi-inĩ cia Indiana bũrũri wa Amerika. Awa na maitũ wake nĩ maatiganirie o arĩ o mwana, na nĩ ũndũ woguo agĩthamĩra na maitũ wake kũndũ gwĩtagwo Richmond. Arĩ kũu nĩ aambĩrĩirie kũgucĩrĩrio nĩ kĩriga gĩa gĩkuũ, ũyũ ũrĩ ũndũ andũ monaga wĩ wa kũmakania. Hamwe na ũguo, nĩ aaingĩranirie na ndini ngũrani ngũrani o agĩcaria ũhonokio. Jim aarĩ ta kamwana Rev. Victor Githu amu aarĩ na hũthĩra ya kũhunjagĩria ciana iria ingĩ. Agĩkinyia mĩaka ikũmi, aathiaga kanitha cia mĩthemba yothe na o na nĩ aahotete gũtuma ndũgũ na mũhunjia ũmwe wa kĩũngano gĩa Kĩpentekoste. Oĩkaine e wa gũkũũmithia, kwĩinia na kũina ita mehia. Kwĩragwo rĩmwe Jones e mwana, ooire kahiũ na agĩthiĩ akĩũraga nyau ĩrĩa acokire gũthiĩ gwĩkĩra mathiko mũgũnda-inĩ wao. Ĩno yarĩ bendera ndune ya marĩa angĩacokire gwĩka mĩaka-inĩ thutha. O na kũrĩ ũguo, Jim aarĩ mwana mũũgĩ na nĩ aarĩkĩrĩirie mathomo make kũrĩa Indiana University Bloomington, kũrĩa aaigĩrĩirũo thũmbĩ ya gĩthomo gĩa sekondarĩ. Arĩ wĩra andĩkĩtwo thibitarĩ-inĩ, nĩ aacemanirie na nathi wetagwo Marceline Baldwin, ũrĩa wacokire gũtuĩka mũtumia wake mwaka wa 1949. Agĩkinyia mĩaka 20, Jim aarĩ Mũkomunisti wa maũndũ ma kĩ-Marxist. Ndaatĩraga mĩcemanio yao ya gũbinga thirikari. Erĩkanaga kwĩhĩta kuonania wĩrutĩri wake harĩ gĩkundi gĩkĩ kwa njĩra ya kwĩingĩrania na kanitha. Kahinda-inĩ ka mwaka ũmwe, kuuma 1951 nginya 1952, Jim aatuĩkĩte mũhunjia wa kwĩyamũra na akagĩa ngumo nene. Ũtungata wake endaga ũtuĩke wa andũ a rangi ciothe, no rĩrĩa kanitha wake wareganire na gũtukanio kwa athũngũ na andũ angĩ, nĩguo anjirie kanitha wake mwaka wa 1955 ũrĩa eetire Wings of Deliverance. Thutha wa kahinda nĩ aũcenjirie rĩĩtwa na akĩwĩta The People's Temple na ũgĩtuĩka kanitha wa mbere ũrĩa warĩ na andũ a rangi ngũrani ngũrani. Kanitha ũyũ nĩ waritũhĩirũo mũno amu ndwakũraga na ndwarĩ na mbeca ta kanitha iria ingĩ. Jim nĩ aageragia maũndũ maingĩ nĩguo kanitha yake ĩhote kuona mbeca. O na rĩmwe aanjĩtie kwenderia andũ nũgũ nĩguo one tũbeca tũnini. Rĩrĩa mau mothe maaremire, Jim aaikarire thĩ na akĩĩrorera kĩrĩa makanitha mangĩ mekaga. Akĩanjia kwĩra andũ atĩ nĩ ekũmahonia mĩrimũ yao na ariũkie arĩa makuĩte. Tũmeme twakinyĩrĩrwo nĩ mahunjio maya ma magegania twanjĩrĩirie kũmathaka redio-inĩ na andũ mathikĩrĩria manjirie gũthiĩ kanitha-inĩ wa Jim. Thutha wa kahinda kanitha wake waihũrĩte andũ ta thuraku. Na kahinda-inĩ kau noguo anjagia gũthoma maũndũ ma Adolf Hitler na Mao na njĩra iria maahũthagĩra kũgucĩrĩria andũ aingĩ nĩguo mamarũmĩrĩre. Ategweterera andũ manjie kwĩyũria ciũria, onire amahinge maitho o tene, na eekire ũũ kwa njĩra ya kuoya ciana cia ndũrĩrĩ ndiganu na kwanjia gũcirera ta arĩ ciake. Ĩno yarĩ mĩaka ĩrĩa andũ maanyariragwo nĩ ũndũ wa rangi cia ngothi ciao, na ũyũ warĩ ũndũ wa magegania mũthuri mũthũngũ kuoya ciana ta icio arere ta arĩ ciake. Wa mbere aarĩ Agnes, ũrĩa warĩ Native American, Liu, Stephanie na Suzanne maarĩ Korean American, Jim Jones Jr. aarĩ African American na Tim Glen Tuper aarĩ mũthũngũ. Mũthia-inĩ wa mĩaka ya 1970s arĩ na arũmĩrĩri makĩria ya ngiri mĩrongo ĩrĩ. Na o na kũrĩ o ũguo, ũma wake nĩ wanjĩtie kwĩyumĩria. Anjĩtie kwĩĩta Jesu, Gandhi, Father Divine, Buddha, Akauga atĩ aciarĩtwo e othe hamwe. Kuongerera ũguo ũkĩingĩra kanitha yake no nginya ũngĩandĩkithirie maratathi ma kuga ũtonga waku na ciana ciaku kuma mũthenya ũcio ciatuĩkaga ciake. Nĩ anjĩtie kũrumia arũmĩrĩri ake mbara cia kĩmwĩrĩ na ona agĩkũmithagia ngomanio nĩoĩkaine gũkomania na atumia a kanitha. na gũcoka kũmahira mahu. Nĩguo kũrĩra maũndũ maya na marĩa ngathĩti cianjĩtie gũcabithia atĩ arĩ mũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, oire magana ma arũmĩrĩri ake na magĩthamĩra bũrũri wa Guyana, Amerika ya Mũhuro. Kũu nĩkuo agũrĩte mũgũnda mũnene ũrĩa etĩte The People's Temple Agricultural Project. Erĩire arũmĩrĩri arĩa athiĩte nao atĩ megũtũũra na gĩkeno mategũthumbũrũo. Gũgĩkinya mwaka wa 1979, 1957, Jim aarĩ na arũmĩrĩri ngiri ĩmwe arĩa maathamĩte magathiĩ gũikaraga nake mũgũnda-inĩ ũcio wa Guiana, ũrĩa rĩu metaga Johnstown. Kĩambĩrĩria maũndũ maarĩ mega, no o kahora kahora maica mao magĩtuĩka ta ma njera. Mũndũ ekinyia Johnstown, ũndũ wa mbere warĩ gũtunywo passport hamwe na ndawa acio ciothe angĩakorirwo akuuĩte. Mĩikarĩre yarĩ ya hamwe, na nĩ ũndũ wa ũguo mũndũ aatwaragwo o kanyũmba-inĩ kamwe ka tũnyũmba tũrĩa aakĩte mũgũnda-inĩ ũcio. Mĩthenya yao kaingĩ yathiraga makĩruta wĩra kana kũrĩma mũgũnda-inĩ ũcio. Jim nĩwe waheanaga irio, rũcinĩ mũcere mũtheri, ranji mũcere mũtheri, Hwaĩ-inĩ akamahe mũcere na tũboco kana tũboga. Jim ndaarĩanagĩra nao amu aameeraga aarĩ na mũrimũ wa cukari kũnyihĩrĩra thakame, no ũma warĩ atĩ aathiaga kwĩhitha na kũrĩa nyama. Mũndũ o wothe warehaga ũregani na mawatho ma Jim aatũngagio mbaara akaaga gwĩtĩkia. Andũ mona ũguo manjirie gwĩthara kuuma Johnstown. Nake Jim amenya, akĩrehe arangĩri a mĩcinga arĩa maagiragĩrĩria mũndũ o wothe kuuma kana kũingĩra mũgũnda-inĩ ũcio. Mũndũ angĩanyitirũo akĩgeria kũũra kuuma Johnstown, onagio iratathi rĩrĩa aacainire akĩingĩra, na kaingĩ rĩonanagia atĩ ciana ciake rĩu ciarĩ cia Jim, na angĩaumire athiĩte, ciana ciake ndakanaciona rĩngĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo, aciari aingĩ monaga maikare nĩguo magĩikare na ciana ciao. Thutha wa kahinda, Jim nĩ aambĩrĩirie kũnyitagwo nĩ guoya wa atĩ arũmĩrĩri ake no mamũtiganĩrie, na nĩ ũndũ wa ũguo akĩanjia kũmekithia kĩgeranio kĩa wĩhokeku, kana loyalty test. Nĩ aambĩrĩirie gũkĩragia arũmĩrĩri ake na nduma nene. akamahe ikombe iria ciarĩ na maĩ matune, akameera atĩ nĩ ndawa manyue makue. Arĩa maagaga kũnyua maakoragwo magwĩte kĩgeranio kĩa wĩhokeku, no arĩa maanyua magakorũo nĩ maahĩtũka. Ũũ nĩ ũndũ aamekithagia kaingĩ, no ndaakoragwo amekĩrĩire ndawa. Ũmwe wa arĩa maahotire kũũra Johnstown aarĩ Grace Stowen, ũrĩa watigire mwana wake thutha wa kahĩĩ ũrĩa maaciarĩte na Jim, kwarĩtwa John Victor. Birth certificate ya John Victor ndĩandĩkĩtwo atĩ Jones nĩwe warĩ ithe, yandĩkĩtwo Tim Stowen nĩwe warĩ ithe, na nĩ ũndũ wa ũguo Grace nĩahotire gũthiĩ igoti-inĩ na kũrũĩrĩra mwana wake acokio kuma Johnstown. No Jim Jones nĩ arũme arĩa materagwo na ndaumire acoketie mwana ũcio. Mũtongoria ũmwe wa Congress, Leo J. Ryan, nĩ aiguire ũhoro ũcio wa Johnstown na akĩenda athiĩ kũu akeyonere we mwene. Jones nĩ aamũnyitire ũgeni o wega na magĩtindania o wega. No Ryan akĩinũka nĩ eekire ihĩtia rĩmwe rĩnene mũno. Ihĩtia rĩu rĩarĩ gũteithĩrĩria andũ ikũmi na atano gwĩthara kuma Johnstown. Magĩkinyia kaharo-inĩ ka ndege ga Port Kaituma, mbũtũ ya Jones ya Red Brigade nĩ yamakinyĩrire na ĩkĩanjia kũmarathũkĩria rithathi. Mbũtũ yake yoragire andũ atano, ũmwe wao arĩ Liu Jiran. Hwaĩ-inĩ ũcio, Jones nĩ oĩ atĩ nĩ oragĩte mũtongoria wa Congress kuuma bũrũri wa Amerika na atĩ karĩ o kahinda thirikari ya Amerika ĩtanoka kũmũcaria, na nĩ ũndũ woguo etanire mũcemanio na arũmĩrĩri ake. Mĩario ĩrĩa aaririe hwaĩ-inĩ ũcio nĩ yahotire kuoyeka. kana na ũmũthĩ ũyũ nĩyo yũĩkaine ta The Death Tapes. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Ũtukũ ũcio nĩ aamekithirie kĩgeranio kĩa wĩhokeku, ngũrani ĩrĩ atĩ rita rĩrĩ maĩ ma rangi Maarĩ na mũcamo wa thabibũ hamwe na cyanide na valium. Kahinda-inĩ ka mathaa mana, mĩĩrĩ ya arũmĩrĩri magana kenda a Jim Jones nĩ yambĩrĩirie kũinaina, na thutha ũcio tũnua twao tũkĩiyũrũo nĩ mata, thakame na matahĩko, magĩcoka kũhuka na thutha gũkua. Harĩ andũ magana kenda ma kenda arĩa maakuire mũthenya ũcio, magana matatũ na ana maarĩ ciana. Jim Jones aatigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maakuĩte. Aathire ũrĩrĩ-inĩ wake, akĩoya mũcinga akĩwĩigĩrĩra gĩthithi-inĩ na akĩyũraga. John Victor Stowen, mwana ũrĩa warũagĩrĩrũo nĩ nyina, aarĩ ũmwe wa ciana iria ciakuire. Kĩrĩa thomete na rũgano rwa Jim Jones nĩ atĩ andũ aya mathondekagwo nĩ andũ arĩa angĩ. Thiĩ na mbere na kũnania a Ezekiel, no ndũkariganĩrũo atĩ thogora no ũkarĩhĩra. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, wĩrore.